Siacun kan tuzan ah rungtlak au thawng in ni don ṭhan hna. Hi kan tuanah thawng kan rak thanh cia bantuk khan tuzan hi Mission Davis a zan thumnak kan ṭhut a si. Cu tintin kan rak chim cia bantukin CDF Hakha kan president zong a kan ṭhutpi lai. Mipi hna he ton biaruahnak le cun nizan tihni i mission David an tuahnak kong he pehtlai in mipi hna biahal ding tete tam ngaite um ca khan tuzan zong hi zeisi poah kan president na kan thutpi hau mipi hna sinah fiatnak na kan tuah hau kan ti ca khan kan nak that man tu kan tuzan hi kan president zong ne kan thutpi a cung a tampi kan i lom cun a hlai in zan thum chung Mission David ca i ngaihchia chawva rak kan petu CDF Hakha DR kamtu vialte nan cungah lunglawmhnak chim cawk lo kan nei. Khrihfabu na siah, nubu na siah, pumpak na siah, khua na siah, a sang na siah, nan rak tho cio hna i nan cungah lawmhnak chim cawk lo kan nei timi te kha ka hen masbik te vun chim tak ka duh. Tuzan zong hi kan president nih bia chim pah karlak ah hin Tuzan zongah ka hin ngeichia chawva rak thawh duhmi hna nan um a si ah khan cun hika hmun ah mission David caah khan nan si khawh tawkin kut rak kan sampiak cio hrim u timi te zong kha ka hen tuzan ah vun chim nolh ṭhan kan duhmi cu si hi zei sim hen ah kan biahram zeidang kan luh hlan te ah khan tuah kan mission David operation ca nunnak a pemi nan siah Kan Chin miphun vialte dohthlennak in nunnak a pemi hna an siah kan Burma ram chungin dohthlennak in nunnak a pemi vialte hna upat peknak ti kha kan tuah ta lai. Hi cu cu te ca hla fung khat ka vun phun lai i kan kut kha kan tang cung an chuan lai i hla dih hlan te kha kan dai tein kan kan ralkap hna nunnak a pemi ralkap vialte upatnak peknak te kha kan vun tuah ta lai timi te kha kan vun chim ta ka duh i Cu chungah ka hin rak kan zohtu vialte nih khan share herh a si ahcun ka nan vun i share cio lai nan pek le nan tlak cio zongah vun kan share piak cio ula cu tete cun hmun khat te ah tuzan i kan fian lomi theih le ngeih kan duhmi vialte kha kan president nih tuzan ah hin fiang deuh tein chim rel khawh a kan zuam lai timi te kha vun chim ta ka duh a kan zoh hngami vialte zong nih fiang deuh hmu kho hna seh thei kho cio hna seh law cucaah cun ka hmun ah share kha vun kan bawm cio u timi te kha ka hin vun chim ta ka duhmi cu si Cuti si ahcun kan ralkap uh, nunnak a pemi hna kan ralkap kan pasal ṭha hna ca kan upat peknak te kan vun tuah ta lai i hla fun khat te kan vun play lai kan kut kha kan orlei kut kha kan ṭa kan chuan lai i pat hna kan pe hna lai

tampi kan i lawm sisalaw cungah tampi kan i lawm kan siang nan vun i tuah cawma cio i nan cungah kan i lawm in an theih man tukin mission davis cdf kan ha ka ralkap hna le an hoikom telpi khomi hna vialte somin rungtlang ah operation an tuahnak thong lapang tampi nih nan theih dih cang zan thum chungah zeimazat kan chim le kan relmi kan theih tawk in kan mah lei supporter i kan hngalh tawk mi zeimazat kan chim a fiang lomi kan chimmi zong um kho men kan hngalh lomi zeimaw tete kan cawhdamhmi zong um kho men i zei si hmanh ah nan chim lengmang bantukin hi thil hi fian deuh a hau tiah request zong a kan tuahmi ca kan kawmi zong tampi nan um i kan live tete zong a comment a rak tialmi nan um caah khan tu zan ah hlei in hi ka hmun ah kan president zong an retheihnak an thabatnak tam lakah hin a vun kan thutpi a cungah kan i lawm nunnak a pemi vialte hna upatnak sang bik kan i pek hna caan le ngaichia chawva ramdang e a pemi vialte hna zong upatnak sang bik kan i pek hna culong siloin hi mission David chung ah telmi vialte ralkap phu vialte hawikom vialte nan cung zongah upatnak sang bik kan i pek hna a hlayin Hakha khua chung i a ummi mipi vialte hna zong nan theihmi thong lapang vialte chungin intuar khawhnak nan ngei i kan ralkap hna nan diar kamh hna nan diar awnh hna tha nan pek hna thla nan campiak hna nan cungah lawmhnak chim cawk lo kan nei tuzan ah ka hin kan president nih fiang deuh te na kan chim lai i cu cu te cu hika hmun ah kan theih khawh tawk kan hngalh khawh tawk a si lai zei a si hmanh ah nan duh ning ngaingai in tling khitkhet i a chim khawh lo hmanh ah kan miphun le kan ram ca hin pasal ṭha an si kan miphun le kan ram ca hin nunnak a pemi an si a nunnak a thap siangmi an si timi upatnak te he khat la kha kan vun kan ngaihpiak cio te timi te kha vun chim tak ka duh hi cu ti sia chun ka hin minung zaruk thrawng nan si nam vun i share pa cheu lai i i abia kha vun pe pa ko lai i ama ni chan tha rem ti ning in chan a man lai i adok na ka ka lei kan ma ni lei hin bi chim ding tam kan ngai lai lo tu zan hi ama chim nak chan long hi chan kan online i chudi chun kan live hi uh, herh ning in kan khao te lai cun ka hin uh, christian nih khan zeimaw tete update a ummi a karlak tete ni zan ti ni hrawng i tangka vun lut chommi tu zan i tangka vun lut mi tete um sia cun christian nih khan update avun kan to piak te lai i tu ti cun tu zan kan chan hman nak se lai chan saupi kan hmang kho lai lo kan president zong hi di in meeting a ngai than cha khan chan to i te long a ngai i hi chu chu chungah chun kan chan hman nak te kha selai ti mi te kha vun chim tak ka du mi chu se khat cu ti sia cun ka hin kan zapi ten kan president upatnak kha sawm usa law i vaya nangmah president zong nangmah na chan si sa law chan su chan du nung hi kan mipi upat bu ten atu ah chan na vun kan pek cha hin kan i lom tuk upatnak zong kan i pek timi te kha vun chim ta ka du si sa nangmah chan kan i pek use tuzing kawlram lei chunti tuzing ah bantukin mizapi nan sin te ah ka rak langhnak cu nanmah upatnak in a si ti kha van chim ta ka duh i Hakha peng tefa ramchung ramleng nan dihlak hika hmun te nan kut kan tlaih hna kumthar daihnak nan cungah tlung ko seh ti chim ka duh cun ram le miphun ca nunnak a pemi kan ralkap hawi CDF Hakha kan ralkap hawi an si ah cun dothlennak i kan ralkap hawi vialte upatnak sang bik ka pek hna i an ruak cung te ah bia kan kamh tawnmi hna cu nan kal sia herh hlah uh nan nih cun nan rian nan i lim cang a tangmi a nungmi hna nih hin nan lo hmaban chuak lak in kan rak ṭuan lai tiah bia kan kamh tawn hna i cu bantukin tuzing zongah hin Nunnak a pe ciami kan ralkap hna an dihlak te kal siaherh lo tein kan kal kan liam taak ko unau. Nannih cu nan rian nan i lim cang. A taangmi nih nan lo hmaban chuaklak ṭuan khawh kan i zuam lai ti kha ka hmun tein upatnak he chim ka duhmi a si. I cu bantukin a kan dirkamhtu mizapi vialte upatnak sang bik kan pek tawn hna. i nanmah dirkamhnak lo cun zeihmanh kan tuah khawhmi um lo ti zong kha nan hngalh cio bantukin pehzulh tein kan dirkamh ko u law ti kha chimta ka duhmi si tu zing ah hin bia tampi chim kha ka tim lo cunin a dik thliarpi in zeizong vialte kha hika hmun hin chim awk zong kha an ṭhat lem lo caah kannih Sidia fa khai kan khuaruah le kan lungput zei hi dah kan tuah i zei hi dah kan duhmi a si ti khi a tawifiannak te khin vun chim ta khi ka duhmi si nan ruah a cio ko la a phunphun khan sihmanhsehlaw kanmah i kan ruahmi te kha ka hen a tawifiannak te van chim ta ka duhmi si tutan kan tuahmi hi mission david tiah amin kan bunh i a ruang cu david cu a ram le miphun dawtnak bakin Aa thawh i Pathian bochannak he Goliath a kalhnawh tikah Pathian nih a umpi i cucaah Goliath kha a tei. I cu bantuk cun kannih zong ram le miphun dawtnak te he Pathian bochan bu tein kan ral a simi mi vialte nih kan ruah i kan tuak tikah Goliath tluk in a ṭhawng i kannih hi David bantuk i a derthawm ah an kan ruah lio ah hin kan kal hnawh lai i Pathian nih kan umpi lai teinak kan pek lai ti kha i kan zumhmi a si cucaah cun mission David tiah kan ti i hihi phundang in kan chim a si khan cun uh, rungtlang hi kan lak ko a si khan cun hakha khuachung siseh thantlang lam lei ummi ral siseh an hram a cat lai, an dih colh lai ti kha kan ruahmi a si. Khi ah Thantlang lam lei in Hakha khuachung in i thawk i Rungtlang kan va phak te tikah khin caan saupi a rau lai. Mi tampi kan nunnak a liam ṭhiam lai, kan i khawng deng lai. Mizapi zong harnak tampi an tuar lai. Cucaah cun kan thahrim ah kan hram thawknak ahhin ralthahram bak nam ko usih law chat ko usih law kan ti khawh ve si le a dih colh lai kan ti khawh lo a si le lamdang kan kalpi ṭhan lai tiah kan ruah i hihi kum hnih chung kan rak i ruah ciami si kan rak i timhmi i khualipi hakha laknak ding ca tiah kan rak timi kha si i thonghni kul le li lio khan rung operation kan ti khualipi hakha laknak kha kan rak i tim cang I kan kalpimi Biuha cu Chin Lengkhawng sin lei he kan kalṭi lai. Chin ram i ral vialte kan thianh ta hmasa lai kan ti. Mah lio ah khan cun nan theih bantukin Mindat Kanpalet Matupi in cucun in Tonzang, Cikha, Tidim in Falam in ti Webulah lei in A dihlak ngawtte kha miu ah khan khuapi pawl ah khan ral an um rih. Cucaah Hakha direct luh cu si kho deuh lo kan ti kan kal i sinain nan theih cio bantukin i Matupi in Tilim fawn kan van i tap tikah Hakha kan phan kho ti lo. Cucaah Thonghni kul lengah cu a min hrimhrim hin khualipi Hakha laknak ti si cang seh kan ti kan van remh i khualipi Hakha laknak kan ti hmun dang ah hin Raltu tuk ti loin Hakha laknak ca lawnglawng hin kan ni CDF Hakha cu biapi in kan tu lai kan ti. Kan hawi le pawl zong hi kan chimh hna. Atu i Chin Land Council lei te MOD a um ṭimi vialte zong kha ṭha tein kan chimh lengmang hna. Mah te kha. A si i thonghnih kul le nga zong cu nan theih bantukin kan duh ning khan thil kha tuan ah tlam a tling kho deuh lo. Mizapi i dirkamhnak kha a chambau deuh tikah I cucaah cun tuan ah kan ti kho lo i atu hi kan van thok kha si kan van thok i kan thoknak kha zeitindah kan thok lai ti kha i biapi in kan ceih tikah kha ti khan mission david tiin kan thoknak a si ti zong kha eka hmun te hin van chim ta ka duh i mah cu cunin zeitindah ke kan luhning le kan tuahning a si hnga ti pawl kha biatak tein kan i ceih hika hin ralbawi vialte zong kan i ceih cunin a hran hi keimah nih hin ka tuah tawn i a final tu kha cu ralbawi dihlak i ceihnak khan kan tuah tawn i i mah ahcun a kanmah CDF Hakha lawng hin thok phot ko usih Law hika luhhnawh hi cu khatlei in zei kan ti hnga khualipi hakhalak nak tipi si rih lo kin mission pakhat tu in tuah usi law kanmah nih hin uh, risk kan lak lai e kan tai ve si le pehzul a foi lai i kan tai deuh lo zong si le lamdang in kan kal than lai tia kan ti mi si atu kan tuah mi hi urban operation pakhat khi si e kan rak tuah ton lengmang mi atu hi kan ni hi Arban operation hi voiza le voi sawmthum rang lo kan tuah cang i mah i phunkhat te khi a si ko. Kanmah CDF-Hakha nih kan tuah tawnmi khi a si. I CJDC chan in te khi thong hnih kul le nga khat thawk in i atu Chinleng Council Convention ser tiang zongah mah Arban operation kha cu kanmah nih kan tuah lengmang tawnmi khi a si. Major operation pakhat bantuk tu in tuah usih kan ti ngan deuh in kan van i timi kan tuahmi thil pakhat kha a si i kan hawile zong hi hruaitu pawl cu kan tuah lai ti hi kan chimh hna cun nan kan bawmh khawhmi kan bawm u tiah kan sawm pah hna i kan chimh pah hna kan bawm kho tawk cu an kan bawmh pah asina te khan khati i thazang tumtlang i bawmh ding kha cu a herh rih lo i tiah kan hei ti i an kan bawmh khawhmi mual tete khan an kan bawmh cio i cuticun urban operation major major operation pakhat in kan tuahmi a si ti kha van fianter zong ka duh i mah khati kan ti tikah khan MOD lei kam i order theng a hau lo i mah le hmunram cio i ral kha cu khati khan a herh ning in kah cio le tuah cio kha a si ko caah khan kan nih sidefa kha kha bantuk i kan tuah tikah khan chin lengkhong silin kan chuahnak zong a um lo tuah hen falam le ral a kai mi khamnak zong ah khan kan rakap an um ṭhiamṭhiam rih i cu bu cun hika hen kanmah nih urban operation pakhat major operation taktak kan van tuah mi tu kha a si i Chin Lengkhawng si siseh, kan unau dothlennak phu pawl he a kan i kalhnak pakhat hmanh a um lo i cun hi bantuk kahdohnak kha khi minister MOD minister thengtheng order zong a haumi kha an si lem lo kha bantuk pawl kha cu e, a herh ning in kanmah nih kan hmun ramral e, mizapi himnak le tunin kan dothlennak caah raltainak ding caah kan rak tuah cio tawnmi a si ti zong kha hika hmun te hin van fianter chih ka duh i biuha zong hi ṭha tein kan suai ral sining zong hi ṭha tein kan hlat i atu cu thil a va can dih cang ko caah khan van chim ko pah u si law i anmah rungtlang i a chung ummi bak captain cung a si i a min set le a rang set hi kan chim duh ve lo i Hakha tiah a min mindeu kan pekmi a si mah nih cun in information vialte hi kan pekmi si i mah cucu a tling ngaingai ya dangdang CDM pawl sin kan lakmi ti bantuk pawl he cun piuha hi ningcang ten ral si ning cung te bakan kan suai khawh mi kha si tha ten kan suai ahran hi keimah ne ka tuah cu hnu ah kan ral bawi vialte kan zoh cu hnu ah cun a lut dingmi vialte zong kha kan i fianter ruahnak kan i hal i okay, second squad leader thokin te squad leader vialte cunin okay, platoon lei an si ah cun company ti bantung kan i ṭhen dih i kha vialte zong kha ruahnak ṭha tein kan i hal dih i kan chuah dih i cuti cun kan i timhmi si i ṭha tein uh, organization kan ti la cuti suhphung zong hi kan tuah i kan cawngh i kan fian lomi vialte zong kha kan i hal dih i khati khan kan i chim dih i ṭha tein kan cawng dih cikcek i kan i ready ngai kanmah cu i kan i ngaih ngaingaih zong kha i ṭih le zenh zong a um lo ho hmanh hi i kan tha tho ngaingai i cu cunin kan i ngaih bikmi cu i khualipi hakhala kha si kan nih si def kha ralkap pawl caah cun te e, tutan ah hi bantukin kan thok lai kan ti tikah khan kan tha tho ngaingai i i kan ruah bikmi cu rungtlang he kan lak khawh si ah khan cun Cawbukkeih, cun in Viewpoint One, hei ti bantuk ti zaribua lei a ummi ralhrang, cun in palek len ti pawl kha kan thianh colh lai. I mah pah ah khan i mizapi zong hi hrial chung ta u law tiah kan thanh cang hna lai tiah kan ti i i kannih hi kan i ralrin pengmi cu mizapi harnak fak tuk a tlun dingmi khi a si. I rungtlang kan nam ahcun mizapi ca in harnak a tlung lai lo ti kha kan ruahmi si. Cun ral caah khin le a hram a cat lai, cun kannih caah le ral pehzulhnak ding caah khan a fawi lai, ral teinak a ṭha lai kan ti. Cucaah tactic guideline bantukin ti kan i suaimi kha cu mizapi zong zam hau lo, khuapi zong rawk lo tein ral hi tei khawh kan i zuam lai ti kha kan i timhmi si. Cucaah rungtlang tu kha kan nam hmasatnak a si i rungtlang hi kan tei ko a si ahkhan cun mizapi harnak fa ka chuak lai lo. Cun khuaruah khuarawhnak tiang te ral nih khuahrawh khawhnak tiang kha a um manh lai lo ti kha kan ruahmi si. Ralhrang nih hin mizapi harnak a kan pek tawnnak hi lam thum a si biapi cente nan theih cio bantukin a pakhatnak cu a mipum in a ralhrang ralkap pawl mipum in mizapi lakah khuachung ah an um tikah khan nih khan mizapi cungah harnak an tlunter tawn i mizapi pumpak harnak an pek pinah mizapi ngeihchia inn le lo khangh le hrawh le chuh le e, hnahnawh ti bantuk kha a tam tuk tawn makhakha a um ciami cu zeiti awk ṭha ya tu khin si chong an thu ton zongah khin nan theihmi kha si an phaknak hmun paoh kha bantuk khan an tuah tawnmi kha si i khakha si chong cu thu kho ti loin cim kan hei tuah khawh hna i Hakha peng tam deuh cu khua vial, khuate vialte cu kan veng khawh khuapi chung tu hi kan veng dih kho lo. Natein an mah umnak a si ve caah nihin tiang cu khuapi chungah in cun sualnak ngan tuk mizapi ca fak tuk i harnak kha cu an tlunter ve theng lo. Natein mizapi ke an tlaihkhipnak le ke an rehnak kha cu a tampi. I tahchunh ah tu motorcycle license hei ti bantuk tiang te a phunphun kong zongah cun kan hnulei zongah cycle an kham i dir awk a hngal lo i a lanmi mizapi so an kah i a thi ko. I kha bantuk in ralhrang an sualnak kha tampi tu Hakha khuachung ummi pawl khi ralhrang nih ningcang lo tangkan hal hna an liammi hi kum nga chungah hin a tlawm bik tinghra tingkul an ciah cio dih cang lai. Mah cu zethmanh cu dothlennak ah a pe lomi hi an tampi. Asinain ralhrang nih kha bantuk an ti hna khan cun an pek ko hna, pek lo awk a ṭha lo an ti. Khakha ralhrang mipum in mizapi lakah khua an luh an um ahcun mizapi harnak an tlunter. I atu zong kha kan ti peng ko khuachung ah kap hlah an rak kan ti tuan ah khan a si cun ralhrang pawl khi khuachung ah um ve hna hlah seh. Ziah ralkap cu khuachung ah mizapi lakah um phung si ṭung lo. an sakhan tein um awk si ko ṭung tiah kan ti. Rungtlang um hna seh, mizapi um lo na an sakhan a ṭha tein um hna seh law, ima cu cu nin kan kap hna lai lo kho chungah tiah ka rak ti tawn ve i, i cu cu cu mizapi lakah mipu minung tikah harnak an tlunter tawn. A pahnihnak cu hriamngan hriamngan kha khuachung ah mizapi umnak khan duh paoh nan kah ko cu an kahnak vialte khan an theih dihmi si kul le khat thawk in ṭha tein ruat ṭhan cio ulaw te mizapi cung harnak fakpi an tlunter tawn khan an theih dihmi kha si ko a dikthliar ka chim ti lai lo i cu hriamngan cu khoida an chia ti cun chawhtai in an rak chia atu kha cu an ṭhial pah ṭhan hei ti bantuk khan an ṭih cang ca khan mu ma cun rung tlang ah khin hmun hnih a um ni chauh chauh lei le du ha lei a um Ti lo kha cu hmun dang in Hakha hriamngan an rak kah khawhnak ding kha a um lo. I cucu Rungtlang hi kan nam a si ahcun mah hriamngan kha kanmah nih kan control ahcun mizapi ca harnak an tlunter kho ti lai lo. Hriamngan in kanmah ca zong ṭihnung ti lai lo ti kha kan ruah chihmi khi a si. Cun a pathumnak kha cu vanlawng kha si. Vanlawng tu cu kan kham kho cio lo, nan theihmi si ko. I mah kha vanlawng khan harnak mizapi cungah a tlunter tawn. Mah tu kha cu zeiti tha pathian nih nin tiang cu a kan ve ni te mizapi harnak fak tuk tlung lo tein hi tluk a sual ko bu khan a si cucu biuha aya in kan tuak lengmang tikah khan khi lamruk ton te hna chawbuk keih te hna khawchung i An umnak inn pakhat nih hei ti palek len hrawnghrang hna vei pawl va nam i va tuk lengmang khi Hakha teinak ding caah khan a caan a rau mizapi temtuarnak a faak. Cun kanmah ca zongah dihheu a tam i kan ralkap ca zongah khin ke ke zei kan ti hnga i khawnden le hliam a tam ding si. Kha bantuk vialte kan tuak tikah khan a si ahcun a hrampi simi hi nam usih kan tinak kha a si i rungtlang kha kan namnak si. I mah cucu biuhaya in kan tuak tikah khan a ke a hmaan bik a dik bik a si tiah khan kanmah ralbawi vialte nih cun kan ruah i kan tuahmi a si ti zong kha i Bioha he pehtlai zong in van chim ta ka duhmi si. Cunin tutan ah hin tuah lo awk a ṭha ti lo i mi cheukhat nih cun an tuah lo cun ei awk an ngei lai lo cu tan po kuai lai cu ta hei ti hrawng anmah nunnak ding ca sawh le min thannak ruah men credit ruah men an tuah ti phun khan an ti i kan mizapi vialte zong hika hin nawl kan duhmi hna cu ti Nunnak tha pin ral kan tu i ram le miphun cah tiah pung kan i pek tikah hin minthan ruah ruang luklak le credit ruah ruang luklak le ei awk kawl sawhsawh in khin ral kan tu bak lo ti te khei ka hmun te zong hin uh, van in theihter kan duh hna i kan nih hi sipuai tama zong kan si lo I cunin popular bantukin a ummi zong kan si lo. Ram le miphun cah tiin uh, kan nunnak vialte kan thap i kan rian vialte kan kaltak i kan chung le vialte zong kan thap hna i i cuti cunin pum a pemi kan simi te tu hi cu uh, kan philhpiak hlah ulaw kan tuah khawhmi hi san tlaih pek tlaih lo pek ah cucun in kan thathnem pek thathnem lo pek ah ti kan i pumpeknak te tu hi cu ke kan lunghrinh sawh hlah ulaw ti hi cu i ka hmun te hin nawl kan duh hna i atu tan ah sidefa kha lawng in kan tuah tik zong ah hin sidefa kha credit an duh ti phun khan kan ruah piak sawh hlah ti hi cu nawl kan duh ko hna a zei si po a ti i hihi kan rammi phun luatnak hnga ding caah kan hmun ramra kan tai khawh nak hnga ding caah zeidah tha bik lai ti kan ruah i kan tuah tawn ve mi a si. CDF Hakha nih hin kan i tinh mi pathum a um. A pakhatnak cu Hakha peng ral tai si. A pahnihnak hi Chinland ral tai a si i a pathumnak a rampi huap ral tai nak. Mah pathum hi biapin kan tuan hnawh chan an si i kannih cu CDF-a kha Hakha peng CDF kan si bantuk khan Hakha peng i ralthian kha a hmasa bik kan duhmi si kan lohma hmakhat a chuahnak ding a si cun kannih hi khualipi kan si caah kanmah hmun ram i ral a thian a si khan cun Chin len ah ral a thiang colh khi a si ko ti bantuk pawl kha si caah khan hihi kan saduhthah bik le kan i timh bikmi kan i pek hnawh chan a si i Mah cucun in tutan ah hin tuah lo awk hi kan ṭha bak ti lo i kulleng ah Hakha kan lak lai an ti i kulleng ah liam lai caah an tuah ti sawh khin kan ruahpiak hlah u law i a ruang cu atu ah hin Nangayi ya in kan zoh tik ah Min Aung Hlain nih hin thimnak i Chinram ah hmun dang a tuah kho lo Hakha le Tidim lawnglawng a si. Cucu ṭha tein dothlennak meeting kan cuanh a si ahcun ningzak ngai khi si Hakha peng tefa caah maw Hmundangka dang ahcun an tuah kho ti lo lio ah kannih tuah kho lo dingin kan rak tuah kho ti lo i cucu ningzak ngai khi a si. Asinatein ningzak kan ti sawh ah khan ke kanmah pumpak caah khan si lo kan ram kan miphun huap caah khan a si caah khan atu hi tuah lo awk a ṭha lo i mah ahcun kan ralkap pawl zong ṭha tein ka cah mi hna cu tutan ah tuah lo awk ṭha lo in hi thil hi kan tuah lai dingmi hi zei ruangah dah a si ti ahcun Thimnak ningcang loin a tuahtu vawleicung rampi ah ningcang loin kemin lak aa timmi Min Aung Hlaing thimnak a tuahtu amah ruang a si a pakhatnak cu. A pahnihnak ah cu bantuk in ningcang lo tuk thimnak a si ko, theih ko cuahmah, hi tluk in sizung siseh, biakinn siseh, sianginn siseh ti khuami umnak bak a fiang komi zong bom a thlai, duhtawk mizapi harnak a kan pe, a kan that cuahmahmi a si an theih ko bu ah amah thimnak i bawi duh le hi nawlngeih duh ah thimnak aa cuh dingmi MP aa pemi pawl party aa pemi pawl ruangah a si. Cun a pathumnak ah cu bantuk thil sining an theih ko bu ah i cu bantuk thimnak hi me thimfung a pe a pemi hna kan mipi pawl a hleite nan CDM pawl anmah ruangah hin a si. Cucaah cun Hakha ahhin thisen luannak chuak ai kun, inn le lo kanghnak utnak chuak ai kun, a sual lomi temtuarnak faktlung ai kun, anmah pathum hna ruangah khan a si, kanmah ruangah a si lo ti kha zeitik hmanh ah philhhlah u tiah ka hei ti tawn hna i cucaah cun na ngaih i a ya in tuah lo awk kan ṭha ti lo. Cun sii aya in kan zoh tikah atu lio tluk i rungtlang namnak caanṭha hi kum thongkhat hmanh ah voikhat kan hmu ti lai lo. Zeicahtiah cun ke rampi huap in tu hi thimnak ruah ah hmun kip ka kip kha ral a nam cuahmah lio a si ral lam a sial cuahmah lio a si i akha hin thazang a chap kho ti lo palek i zawigaw puai ca i election ca i eh, security ca a chap dah ti lo cu i tlawmpal a chap dah ti lo a chap kho ti lo i cu pinah uh, ke thimnak ca khochung tua hin betak tukin security a lak leo se i rongtlang hen hrampi si ngan tuk tikah khin an kan lu no ngam lai ti khin ruat bak lo Atu ka ti bantuk kannih zong Kawl lei raltuknak zongah kan kal, Falam le rallut dingmi kham zongah kan kal i kha bantuk karlak ah an kan ti kho lai, an kan luh hnawng ngam lai ti kha a ruah hrimhrim an ruahmi kha si lo. Atu ah hin kan ralkap vialte kan i au i mipi lakah cun Hakha ka an i tim ti kha a thang pah ko. Zeitluk i thong kan thuh zongah khan ke a thei tok le a chim chin tok kha kan rak um peng. maka kasi kan raka po zong ralrin kan pek len zong a zeiti le zeiti khin dek thong he thang to ne kan i tim hi an theih ko sinatein khoika zona da kan lu lai i zeitik cana da kan lu lai ti kha a theih hrimhrim kha an theih mi kha si lo e ma cha cun hika an ruah bak lo mi hmuna kan tu asia khan cun tainak phoi ten kan hmuh lai ti kha i kan ruahmi si cucu kan van i tim i kan tuahnak ruang zong a si khi sik yin kan zoh tikah tu tluk caan tha kha om bak lo i hi tluk caan tha hi kan hmu ti lai lo rungtlang lu no nak ca mo e si cucu a tlang pin na ngai yi ya si yi ya in tha ten kan tuak Cun ral sining kan zoh, cun mizapi temtuarnak ding vialte kan zoh. Cun kanmah le kan hawile pawl atu i Chin lengkhong sin a umṭimi pawl an si zong a ti. Cunin Chin miphun hriamtlai dangdang kan pawngkampi DF pawl he NUG tiang kan va zoh a si zongah kanmah lei kam in kan zoh tikah khan kha bantuk i thazaang tumtlangpi i van i timhnak dingah khan caan a laklawh lio te khi a si fawn. Khat lei ah Kanmah Sihdiafakha lawngin kan thazaang kha a za ko i atu rungtlang luhnak ding caah hin kan minung thazaang a za, kan hriamnam zengkuan thazaang a za. E, kan a herhmi vialte kan i timh dih cang e, tlam a tling khitkhet khi si. E, kuan hoi hna kha cu nan duh zat paoh nan i ken khawh zati ken u, a tlawm bik zathum cu nan i ken la kan ti hna. E, khati khanin a herhmi vialte kha tlam tling khitkhet tein kan i tim i kan ralkap vialte zong zeitindah nan ruah zeitindah nan hmuh hiti tuah dingah ti kha ruahnak ṭha tein kan i hal dih zapi cu pinah commander kan i thiahmi vialte zong ruahnak kan i hal i e, cuti cun tlingkhit khek tein kan i timi kan tuahmi kha si i uh, kan van tuah taktik tu ah khan i sitcong pathum in kan kal i ral zong nih makha cu kan luh ning le kan neh nang khan theih cia dih mi si ko cu caah cun mizapi nan sin zong ka van in fianter ta ko hna lai e sitcong pathum in kan lut i rungtlang kha vea then nga kan then i ma cun then thum i kan lak a sia hin cun a dih tiah kan ruah mi kha si i sitcong pathum in tha tein kan lut e kan thazaang zong a za, kan hriamnam zong, kan zengkuan zong, cimbiuha kan suai, kan cinhmi vialte zong hi ningcang tein kan tuahti dih. I cucu nin ka chim cang bantukin mission David kan ti. David nih ral a tainak a bit khi cu Pathian a bochan ca a si ti kha kan hmuh i Pathian nih a umpi i ral a tai ti kha kan hmuh. Cu bantuk cun kanmah zong hi kan ralkap vialte, lut ding vialte rawl ulh thlacamnak zong kan ngei. Pathian sinah nan thlarau i thianh u, nan thinlung i thianh u, nan pum zong i thianh u law tiah ṭha tein kan i ti i cuticun timhlamhnak kha kan ngei kan lut i si cong pathum in kan lut i kanmah kan rak i timh ning ah khan cun vei ah ke Christmas ni bak ah khan luh kha kan i tim ko kan kai i zan ah zan a si tikah kan tlau kan kir ṭhan ya thai zan kha kan lut ṭhan lai kan ti i mah cun kan kal ṭhan i suimilam panga le cheu ah hin nan kah lai tiah kan i ti i panga le cheu hin cun meithal hmaan he lang pah cang i mah cun mi le mah zong i theih khawh pah a si cang e Mipa le cheu hin cun nan kah lai kan ti meithal puah masat bik ding zong hi ve ah beuha mu pa hi nan kah masa bik lai cu hnu lawng lawng a dang cu nan kah te lai tiah kan ti mi hna kha si e panga le cheu ah meithal kah khawh ding in panga ah cun hmun hma nan la dih lai kan te e kan ṭih bik mi cu landmine ninmine pawl le uico si e ma cu cu kan naih tikah khat le kam ah cun atu tan ah hin Uh, kan felnak a ruang bik hi pahnih ah keimah nih cun ka hmuh i a pakhatnak cu a caan kan khel kho deuh lo zaan a si tikah kan tam tuk i kan i kawl i kan van i khi kan i thlau pa he ti hrawnghrang a karlak tete khan kan caan a rau deuh i zing panga le panga hin hmunhma kan la kho lo i paruk hrawnghrang hmana hin uh, a la kho rih loin um i Cheukhat sitcawng tung lei hi cu an lak khawh pah cang. Cun sitcawng tit lei hi an lak khawh pah cang. An dihlak te cun an la kho deuh lo nain sitcawng hnit a lai bak i a lutmi hi paruk tiang zongah hin lamchak an kai kho deuh rih lo. Cucu si i a kha paruk ah hin cun rungtlang hi kin pawl kha ke zan i sentring hak pawl kha an ṭin cang, an i chok pah cang cu. Cu hlan, mah hlan ah cun hmunhma lak hau kan ti i Sinatein atu an lak kho ala khon um ala kholon um tikah khan kir tari u ti ok kha tha ti lo ala kho cia mi cha khan khua dei pa chang che tikah kir ok kha tha ti lo ma tikah zeiti tha kan i cha cia si ko ke khaban tuk a chan zong kan kai chi lai rotlang chung kan lu hnuah cun kan kir bak ti lai lo tai lo ok a tha lo tu cu kan tai hrim hrim ding zong a si fawn tiah khan kan i cha mi kha si I cuticun in vei ah sitcawng tit lei nitchochoh lei kam i a lutmi pawl kha makhakha zingka ke paruk le a cheu tlin lai te ah khan meithala bai ke bai pa te si a rak i chok e makha rol chuan a rami khi si ma cucu ani tong ani tong e a kan hmuh ve cang an hmuh ve cang na kut hlir tiah an ti a kut a thlir ko mah khan cun tlaih i van fim ah khan cun a simpi ngai a tlamtling ngai ding si na tein anih kha a kut kha a thlak ṭhan i a meithal kha maw a lak hnik i mah tikah khan kan nau le nih kah lo awk ṭha lo an kah tikah mah kha khan meithal puah kha a thawk i zing paruk le minute kul le li bak te si ma khan secong nit lei hna kha cu an luka te lawng kha si i cuticun secong tung lei pawl kha hmunhman lak cia tikah khan an nam cawlh i secong tung lei hi tv kung lei khi si tv bo lei khi si i cuticun in kan van i kah tikah tlawmpal ah cun secong tung lei hi tv kung kha an ting cun le cong yan kha an soh beh i khaka lei khi cu an lak cawlh I mah cun sicawngtit lei hi ne chohchoh in keihkung lei hi tlawmpal te an thiah kha tam deuh i a khamtu ding kan timi kha hnu ah tlawmpal tein van tolh. Mah kar ahcun an van ting kho deuh lo ni chohchoh keihkung lei pawl zong kha. Si. Mah cucu nih a lai a lut pawl kha Ṭat ne seyung kha an ting, mah cucun in duh ṭaihmu rak um tawnnak innte kha duh ṭaihmu tu cu a um ti lo ee, an ting. Mah hnuah cun hitchocho bahukin cungte khan kin an la i cun biuha zung kha an va kulh lio a si. Cu hnuah biuha bahukin an va kulh i a tangte bak hi biuha hmuh in cu a si cang.

Sikku an ra tiah thawng kan theih i nan ṭhawki chungin tiah an kan ti i kanmah nih hin ralhrang sikku an ra lai ti hi kan chim bal lo natein a cang sual khomi pakhat cu zeidah si tiah cun citcawngṭit lei pawl kha an van kar ceh pah cang hna caah khan kha i thingta ri u law nam chih ko u law sikku kan rak in pek hna lai tiah kan chimmi hi cu a um. mah cu te cu an rak i theih sual i si men lai mah tikah a lai bak i lutmi kan si fawn i sikku an rat ahcun an kan karceh tuk lai cun a chawnh le kan i chawn kho fawn ṭung lo i ti ah khan ralrin ah hnu an rak tolh hnu an rak tolh tikah khan cun a lai um pawl kha ke

an kulh lio si cang. Cun Biohabahu ki nan kulh i a harmi khan si lo, ralrung tlawmte in um i van ting ding si. Mah dih khan cun khika le ni chocho keih kung lei kha van ting ding kha a har ti lo. Cun a tangmi, a lai a tangmi zong ka har lo i sitcong hit le tung in van ceh i le ne ci kung le phung ki cong hrong le mio ti song hrong song hrong hrong na ka cu van ting ding kha se. I a hnu suimilam cheu suimilam pakhat te khi cu van pehzul u silaw cu a dih ding kha si ko asinain kha ti khan hnuan van tolh ti khan a lai kha a lawng cang i a lai khan van i fu nih mah cucu nin veya ti kung lei kha nam ding kha an van i tim ṭhan cun hi chocho ke kung lei ah khan mian van chap i an van nam hna i kha kha si a hnu ah khai ṭhan ri u kan i ti len na te khan tolh cang hnui kai ṭhan kha a von har ngai e cuca cun ve ah anmah i biuha zung hrawnghrang khan drone kha an van zuanter khawh. Cunin Lenechi kung pahnih kha nichocho lei kha meuh deuh a si i biuha lei kha Lenechi taktak pawl kan si 122 120 te hna umnak si kha pawl kha ke an hman khawh cang i kha tikah khan TV kung lei zong kha van kham awk kha a van har ngai cun nichocho ke kung le ho hna kha cu soh lan zong kha an ngei ti lo e a karlak khan ni chep ti bantuk pawl kan se cu karlak ah cun jet kha a ra cun oi 12 a ra e drone he cun alai mi alai um pawl kha le ti khan in an van i phuai kho ve chang tikah khan khat le khat le khan van bom cunin kin kha an thoh pa i durbing kha nan cuanh ko cu ma cun nan theih ciomi kha si ko ca te cawbuk thlang thlan ah kan nau le adin mi pawl zong khan van hmuh hna voi thof kha point a pek i a voi khatnak a peknak hoi hna hi cu a hman lo ngan ma a pek le cangka khan kan nih zong kha kan zoh ko cu ka zawn si ti kha mo esi ma cu chunin a voi hnih nak he foite zong nan i pe kho lo an i fiang ho ha lo e a voithumnak a pek tuah khan khati khan in ve kan nau le zong kha tlawmpal a khawn hna nak kha si i cucu asi a deu ma ceu te khi si kan ti kho deng mang te kha si ma cu tlawmpal a khan cun kan mah le alai an ton hnu khan cun asir lei zong kha kir cang ko ulaw ve nan ca khan a him ti lo kan ti kan kir ter hna kha ti khan kan van kir dih ta nak kha a si i cucu a tlangpi na si i ke zei kan ti hnga kan mah zong hi ke ka kan ting deng mang si kan ui ngai ngai tu khi te a har lo ma tluk chan tha ko kan hmu ti lai lo ti kha kan ruah mi si Atu kan tuahmi ah khan mizapi a khawngmi hi keimah ka theih tawk ah pali hrawng kuanhma an tuar ti si i ke nunnak ca ṭihnung tiang cu si lo ti ka si. Mizapi cungah harnak pakhat hmanh a tlung lo. Kanmah zong hi a kan hrawk lo. hleiin cun ralhrang zong cu kan duhning tluk cun kan van ti kho lo i hriam kan lak mineral kan thah mi hi atu bantuk khan a kenkip kan van i check tikah khan a dik thiar taktak kha kan van fianter thlu kho deuh rih lo e cucu si asinain hriam zong hi zun riat hranghrang cu kan lak ral hi vei ah hin ke confirm bak mi lawng kan ni cu kan lak e ti i pahlei nga hranghrang hi cu an si i kan kai cuka cun an rak chuak ti lo a lang ti lo hei ti le cucunin an i tom i cu cu kan kah hna i a thi zat hi cu kan thei lo hei ti bantuk pawl hrawng kha cu pakhat hmanh kan la lo i mo i ka kai a teng bak ti mi zong hi cun nan theih cio bantuk a teng bak ti mi zong khi an rak thi deuh lo i a nung than zong an um ton na tin ka ka kan ka a teng bak an timi pawl lawng kha cazin kan lakmi si ka pawl te kha i a tlangpi cun a si i i kanmah tu hi cu vea kan ralkap pawl an si zong ahohmanh nih khi vuivainak kan ngei lo kan i ceih ti tha tein kan tuahmi asi biuha vialte i timhlamhnak vialte ti i cucunin lungtling tein kan tuahmi pawl an si tikah khan kanmah chungah hin vuivainak le lungdonghnak le thachiatnak cu a um lo. Cunin hi thil kan tuahmi hi major tuk si a ngan tuk ve tikah hin kan sungh sual ahcun online i catial zuam pawl nih hin an kan dangh len te lai ti zong hi kan theih tuk si nan duh tawk kan tiu ve ah kan ruah cia si ko keimah pumpak zong hi an ka ti tuk te lai ti kha ka ral bawi hawi pawl zong ka rakap hawi pawl zong hi ka ti cia si i ram le miphun caah ralṭha tein nunnak thap in kan tuah i nan kan soiselmi kha kanmah fimchimtu caah lak kan i tim ko. I cucaah cun nan duh tawk soisel awk nan ruahmi kan soisel u kan ti u. I asinatein atu kan tuahmi hi ram le miphun dawtnak ding ca dawtnak le ralṭhatnak in a si i cun Hakha khuat chung i ummi mizapi dawtnak zong eh, aa tel chih. Atu ahhin Hakha milting nak i hin palen A le B kan rak i suai i A cu atu bantukin uh, thazang tum tlang in surprise in nam i tei colh i a hrampi simi chah i kha bantukin kal kha rak si i i mah cu cho wak lo si cun palen B palen B cu zeida si ti cun kawl holh chim cun peih su yi kha si ko lam vialte kan phih ve lai, an thohpuh lan cawng zong cun mizapi zong kha kan hrialter hna lai, ral lawnglawng kan tanter lai i cuticun in open attack in te kan tuah lai ti kha a si i mah kha cu kan duhmi kha si ve lo mizapi nan ten tuk lai ti kan phan caah mah cucu mizapi nik zing khat te zong nan in tiah nan thawh rih i zan khat te zong nan ih rih i nikhat te zong Ok, nan chumtual le nan khua ram Hakha khuachung te ah nan tlon khawh, nan len khawh rih mi kha kan in duhpiak hna. Kanmah tu ram tang ah um deuh rih ko usih, harnak hi tuar deuh rih ko usih ti kha kan nih kan ruah mi a si caah nan kan zum lo men ko lai. I Jesuh Khrih dawtnak zong hi ti pemh a har ngaingai. I zeicatiah cun hi tluk i avan sunparnak vialte a kaltak i Pathian tluk sinak a ngei ko bu te i cawrawl kuang i hrin a si i harnak a tuar i vailam i tiang i thah a tonmi khi mizapi caah cun fiang khawh si lo. I cu bantuk cun kannih zong hi ke kan chambau ko lai kan tlamtling ko lo lai lo kan tlamtling lo ko lai sihmanhsehlaw kan thinlung tak le ram le miphun ca kan i peknak cu a tak a si a dikmi si i nangmah mizapi pakhat dirhmun in na inn te zankhat na riah khawh rih ding le zingkhat te na inn na ihkhun ten na thawh khawh rih ding le nan chungkhar tling ten nan inn te ah nan um i nan khua te nan ton khawh rih ding mi hi kan ni cu kan seher bik mi kha si zungzal kan mah tu ram tang um rih ko si tin kan ti a her cun risk tong tam deuh la ko si lo kan tai ve si le kan tai chot lai kan tai rih lo si le lamdang tu kan ruah lai tiah kan ruahmi pawl an si caah mah kan khuaruahnak te le kan lungput te kha mizapi nan sin te hin van fianter ka duh i kan rakap zong nunnak aliam kan um cin akhong deng kan um i khaban tuk pawl zong upatnak sang bik kan pek hna i cucu kan liam le kan tuarnak cu kan ram miphun luatnak hla ding ca a si ti kha kan nih kan zumhnak si ti zong ika hmun te hin van chim kan kan duhmi hna si i cu vial cu a tlangpi in atu kan mission david he pe tlai te fianternak ka van tuah khawh tawk si ta se law lomnak tampi ka ngei Siseh kan i lawm tuk ahin uh, President. Lungsau tein uh, bia na kan ruah i a hrihhram nawn tein na kan chim i na cungah kan i lawm. Hlei in kan chim cang bantukin ka hin uh, tu mission David ah a rak tel tummi uh, kan hawikom vialte nan siah nunnak pemi kan pasal vialte upatnak sang bik kan i pek hna timi te kha ka hen vun nolh ṭhan ka duhmi si. Tuzan ah kan mipi vialte zong ṭha tein rak ngai te u law an hmuh zong rak ngai ṭhan te u law kan president nih a chimmi vialte chungah hin dawtnak, zaangfahnak, lahkhah fangkhat hmenh kan pe hna lo, an ei paw hmenh kan cawm kho hna lo. An ei paw hmenh i thla fatin dola thongsawm nga thongsawm ruk kuat pengmi ai pengmi an si. Mah vialte hmenh kan zohkhenh kho hna lo. An mah te ni khan pah chom, ni rel pah chom, cu ti te cun an ngeihmi motorcycle te an mah te ni thawh i nihin ni nunnak an pek chap rih mah cu nah hin laimi tampi micheu nih cun cun ne khan ne tiah kan chim kan rel tho to ni cucu te cu tu man tuke miphun la ram ca nunnak an pek lio ah hin kan ni zong nih kan upatnak te pek tel hi cu thiam ve usi ti mi te zong kha ka hin vun nol chap ka du mi chu se hi zai sim hena na chunga tampi kini lomi update khat te kan tuah ta lai i uh, ka hin tuzan i uh, kut rak samh mi vialte nan cungah kan i lawm kut samh a duh mi zong rak samh thawh ma riu timi te kha kan vun chim tak ka duh i kan update ding te kha vun tampa ca kan president zong lungsau tem vun kan hak ko lo i uh, uh, bai ni christian tu ni khan pakhat nak vun thok sa lo cu di chun kan president ni khan betoi a kan chim ve lai i ma de chun uh, update ding asin um mi hna um sual sia chun Anih hi a sin a tangka dak run pa caah khan amah zong nih a teibun kan tuah piak ve te lai. Khan man ti sia cun Christina nangmah kan i som. Sisa puthong ka lom tuk a tuzana hi bantuk in kan president ne arak kan thut pi mi pi zong tampi ne nan rak kan zau a kan zau tu ka hin kan president bia rak kan ngai pi tu mi pi nan chung a kan i lom tuk te mi kha ma se bik a vun chim ta ka du Update in ka vun thawk colh ko lai i Canada, Canada lei in Ottawa, Canada lei in khan ka rak thawk lai i leng DC ngun zakhat tlangval sumint zen hi min chim loin a pe lengmang mi kan pi kan nu a simi zakhat madi in cun uh, khatalai ah khan pakhat ah khan SCBC nu bu nih kum donghnak ah Tangkaan rak kan hlutmi dollar thong hnih a si. Mah dih in cun a tanglei ah khan uh, Lansing Chin Baptist Church nih thong hnih an kan bawmh. I mah in cun singkal tete nin a rak lut than mi khaka lei in hin tuzan a rak chuak mi min tawi dollar zakhat, hniang cuai dollar zakhat, vangku dollar zakhat, Victor Lian dollar zanga, thatum thang dollar zakhat ngaihchiat pinak ate Kilhu Mang Cinkhua dollar zakhat, David Lian sawm thum, Ngun Thang dollar sawm nga, Cermang Par Hakha dollar sawm nga, Tluang Hmun thong khat dollar thong khat, Cung Tha Hakha Khuathar dollar sawm nga, Van Kam dollar zakhat, Dawt Sum Hakha Faron dollar zakhat, Zang Kung dollar zakhat, Sui Hniang dollar sawm nga, Ceu Bik Thawng dollar thong khat, Sang Thum dollar zan hnih, Sanmint dollar zakhat, Peter Biak dollar zenhnih mah vialkha tutiang ah update kan vun ngeihmi a si. Pechantu vialte, kut a rak sammi vialte Khrihfabu in si hna seh, nubu lei in si hna seh, pechantu vialte nan cungah kan i lawm tuk. Tharim Pathian nih thluachuahnak an pe cio ko hna seh. Siseh Christina tampi kan i lawm. Matisi ahcun ka hin NA kan president pusiang kan vun sawm ve lai i uh, pusiang hi uh, keimah zong nih hi kupat ngai lungsau kumkhua lai in upa ngai sena ten mino sena duto ke a chon mi kan ralkap ni hin an jin hi ngai mi se mino tete kan ralkap zong ni hin pusiang an ti a cha an kuat zuam nai niam ten an pe tlai ani hi a pha ngai mi se usiang chunga hin kan i lom ngai te a hlei in caan karlak mission david kong sia zei dangdang kong sia he te pumpak in caan an kuat zeimaw caan ah amin online ah avei a video chimmi ni khat nan tar thul nan vei thul senan nihin ni tiang hi hasi dia fa ka adiar kam kan si kho chung in atu man tuk mission david lu kho nak tiang zong in si kho tok thlacam nak sia ngai che chova sia chan zei zong vialte pek in atu a si dia fa kha ka hen north america sporting team zong a kan hroi e a cunga lunglawmnak chim cawk lo kan nei amah nih biatawi te vun chim ve sala cu ni cun update um her sila update nak vun kan tuah ve lai sise puthong kalom tuzan zong mi tampi kan unau ne na kan zau cha kan kan lom tuk ti mi te kha chim ka du keima chu zan hi ka rak to chang ni chai non te a tam non te ka vin cover chang ne tuzan zong vin chim chap ka du mi chu me tharen mu suala Sibiafak kha kum nga kan kalnak ah a kan bawm tawntu nan zapi cu kaa lawm timi kha chim ka duh i tutan zongah a kan mawhchiatmi le ka tif le ṭialmi kha cu nan va um lengluang ve ko natein positive kha nan rak tam deuh ṭhiamṭhiam. A kan zohtu lakah kan unaupa pakhat nih nizan ah data collection a rak ka tuahpiak. A mak taktak. Comment a tuahmi vialte kha no a rak i a rak i ṭial. A rak i ṭial i an zohtu hna te, u siang an zohtu hna i ten percent an tling lo negative comment an pe hna mi hna ka ti an comment khi aa thut em min kha e ninety percent nih kan i support ko hna ti baka ca ku ti aka lop ning cu ti a mak ko ma cha zingka ka vun thau i kan ralkap pawl le ralen do na video clip pen hi ka hu e ka phei Kampaan hi a dam dih cikcek ka khuadeimi le nan comment vialte kha cu teh alak va kan lo di timi te chim ka duh. Ti atunai te zong khan CDF zo phei ka supporter ne biachim in ka sawm in aji phat ka va topi tha hna e. Tutan ah hi uh, mission David kan tuahnak ah hin zei kan talai a kan mochet mi tam pinan um ko lai kan president ne tampi kha rak chim chang ting tein alai che ki ma pumpak zong lomnak chim ka du than mi cu Hika in kan unau CDF Senthang zankhat zong ka chim kan president um lio vun no ka duh mi cu 2024 ah uh, Senthang hika le upa sport an usiang phaisa na tha chia la phaisa kan khon chu ma ve hakha laknak ca na ka ti bal le ka tha her um tak tak i her nak powa Senthang cu kan chovai kan ngai che kan meithal he kan kuan he kan pok lai na ka ti tu ta na ne tel ka lom tak tak cun tunai ka chim mai tukin zo phei kan unau la zong uh, zegantalai ralkap he hriamen rak kan bawp cakhan ka lom tuk timi te zong vun sim ka du cun CDF dangdang hna zong an tel lo te thau stand by um di uh, tampi akan dirpi ko timi te zong kha vun chim chi ka du e lomnak te khate vun tan ta ka du mi si e um update tu kha ka vun tua lai e ka vun tua hlan te kan kan president pa nang man chung no lomnak vun chim ka du si diam dir ka rian na tuan mi kan se ni ni tiang na lung na thul lo mai na phong kho ma choi ko kana dir pi ko ram lang mi vial te kan kan support azan kan na kan thu da minung thong kan sri na kan zo American dollar thong kul le thong sri rang lo rak chok ma ne alang tar mi chu hi operation na tu anak he kan thau khan ti na khas ko ani thau khan lo chun phaisa fang hram an in siang lai lo maw minung nih phaisa timi a hmuh har tukmi se hi ka ram ah kuli ṭuanmi warehouse se ṭuan i chunitlak dir in a rian ṭuanmi kan si sinain phaisa tampi in rak in pek ko timi ti her kan president zong kha thazaang pek kan duh thlacam na khe ram leng ne nu bu hna zong le thlacam ne bom tu tan a hlei chen ZBC nu bo zong kan hnu le kan thong khat kan kuat cang kha atunai zong kha nu bu ne kan kuat than ara thlomari lai i Mission an bunhmi te hrimhrim kha a dawh tuk te. Mission David an ti. David live kan zoh tikah lungkua a thu caan um ko, a sung caan um ko nain teinak a hmuh, a hmuh, a hmuh ṭhan. Ningnih caan ah minthangmi si teinak an hmuh te hrimhrim lai timi te kha kan president zong kha zapi theih bak in thazaang vun pek ka duh. Ṭhawng ngai, fek ngai kan kalpi rih ko timi te kha a vun chim ka duhmi si. Update ka vun tuah ta lai. Um, siseh, Pu Siang kong message rak zoh ti se message ka vun zoh ta la siseh, Pu Siang Bik nih message rak zoh ti ka zoh i zan khat da um, dollar zanga rak rawn cang tu zan hni rak rawn than. A cana ka sik pa, a cana phaisa rak tho pa na chuak ka lom te Pu Siang min chuak ka lom te mi the ka ka du ka ban to ka kan war mi se complain kan to pao dollar zang rak rong pao zailong zai siklong siki phaisa thawh hleng lo ti bantuk kha kan uar lo ngai mi si siseh pu siang bik le dollar zin hi arak ruan kan hmu kan i lawm ka buin chim di tika kut nan ka bek pek vi te lai mo cun pu boy thar kan te khwa je phai se dollar zakhat arak ruan kan i lawm cun pu kham hrin akhua je phai dollar som nga arak romi kan hmu cun pu tluang mang je phai dollar zakhat arak kan hmu kan i lawm

Tuzan ah update ka sinar ka kuami vialte ca ka lomnak in ka pek piak ta deuh. Siseh siseh. I um tutan ah kan mipi na ne kan dirpi ko thlacam nak he kan dirpi riu kan president chim bantukin kan ral cu kan doh hami si ral doh awk ka si dia badir min si ma cha kan tha pek je thiam ko si tutan ya kan mochan mi vialte zong kha nikhat ni hnia cun mara hol kan chim ma cun they will realize te one day Cu a kan theihthiam te ko lai, a kan ṭanhtu le kanmah le ṭangmi an si te ko lai timi te rak vun chim ka duh pathawng te. Keimah ka cuzan hi ah khan ka rak au cang caah ka tuzan cu zeihmanh ka vun pe ti lai lo. A donghnak ah pakhat te ka vun chim ṭhan ta lai. Tutan ah nunnak a pemi hna CDF ralkap vialte family nan ngeihchiatnak ah kan ngeih Archia tuk ve kan mitthli he kan family cio ah kan nupi le kan nu le kan chungkhar vialte mitthli he an cie ve ko kan ngeichia bak ve ko timi kha chim ka duh sina te yin hi bantuk CDF lu timi zapi nih lu khaw lomi zapi nih ngamh lomi rak lu tu rak lu tu ti zong ah a kan tlik tak lengmang mi nan fa le nau nan thim mi hi kan i uang thlak tuk paral tthan si timi te zong hau chim than ka duh i cun CDF Hakha kan dir kai minung sawm ruk le pali panga bak nih nun an pek cang cuti kha vialte zong kha kan phian hna lo hin ngia hin nun a rak pe mi vialte kan rakap pawl kha ni zan lung operation an kala khan cun an thalau nih a kan dopi bak lai ka ti mi si maw CDF kan rak doh lio ah CDF kan luh lio ah rungtla hi kai usih rungtla ra ka mit thio di usih timi kha an dream si cu mah kha an tha an rau than i kan doh pi hrim hrim la ti khi zeikatel ka thin lung te khin um mi kan tei deng ma president tha chia la kan tei deng ma pathian nih mah le te na kan pek ti hrim hrim ko lai ti mi te kha ban chim ka du chun alai chen korean 20 ko hoi le po vialte zong kum dong lai sa lom la chim ka du and a team vialte canada hi kan lal pipa hi den hu ko ke Canada le nan tel. US vialte tel in EC minung sawm kua reng lo. Keimah hi uh, a min a hruaitu ka si natein hruaitu simi vialte Akhapeng mi vialte zong nan ka dirkamh. Thazaang nan ka pek caan in ni tiang kan dir khawhmi ka rak dir khawh ve mi si. Ka hawile riantuanti nan zapi cungah ka lawmhnak ti kha vun ten ka duh. Ka lawm ku thawng. siseh kan i lawm tuk kan i lawm kha cu ti sia cun a veita christian update um ti lai maw update kha a vun pe pa ngai rua ka ti e vai a tangka lut lei popo chu kan chau hlan peng mu a vun rong thloma ri ko update pa chom lại se tlongpal ka ngai ka vin kal la lo lai e Ka hen Thomas Siangcin timi nih khan dollar zanga a rak kan kuat. Mah di in cun tanai kha hleikuanak tiang ka phan i atu kha pakulnak ah dot, dot bik dollar zen hnih, chanchum hai dollar zakhat, thongling dollar zakhat, Joseph B. Chuntai dollar sawmnga, dar cung Colorado dollar zakhat, thianglian dollar zakhat man ha kha atu tiang a ka vun ngaihchapmi an si. Ka hen a rak petu vialte nan cungah kan i lawm. always welcome bak kan se kan ni hi tu leo ah cun tlang kan rak au tikah hin kutdaw bak a kan rak au atinaya ka hin kan president na rak chim cang bantuk in mipi nih dirpi kan herh ling ching te asi achan lio te ah kan kut rak sam ti ko hna si rak sam cio ri hna si te tikha ka vun chim chap du tampi ka lo Okay, sisehlaw mati si ahcun kan i lawm. Tuzaan peitu vialte nan cungah kan i lawm. I tuzaan ah ka hin a rak kan halmi tete tampi nu a biachimmi te khan an rak ngaih ṭhan lai. Biahram te i a rak chim cangmi nan rak ngaih ṭhan lai. Cu chungah mi tampi nih Chinland Council kong nan chim lo ti bantuk kang kong zong a rak chim cangmi bia a um. Rung operation kong kha cu ṭin pin kum hnih dan in rak chim cia cang lengmang mi si ko timi te ka zong kha rak chim cang mi te kha hi ka hmun ah ka vun nolh chap duh i a clip te zong kha ngaih awk a ṭhat sia cun ni sawm thum chung hrawng a nung lai i cu ah cun rak ngai ṭhan cio te ti mi te kha vun chim ka duh amah hi meeting dang a ngaih cang caah khan kan caan hi zeimawzat zat chung te ah kan vun khao cang lai i ia donghnak te ah ka hin tu zan ah detail ngai in a chim me ti man tuk tete zong khan an um US nih nai te ah Iran aka mi khan an thai lai nan zoh sia cun fiang te a chim dih mipi sinah transparency um tein kan tuahmi thil hi chim ding si ko timi zong a ruahmi um lai a za tiah president nih a chimmi vialte kha ka han kan zapi ten cohlang u sala upatnak pe ko hna si timi te vun chim ta ka duh cun a hlai in ka hin a hlai in tu tan ah kan president nih a chimmi chungah ka uar takmi cu sunju nih a rak chimmi raltuk ah an bochan ngaimi raltuk i cauk a tampi nih an relmi chung i chimmi cu raltuk thiam kan timi hna cu tuk caan a theimi le sau caan a theimi an si timi a chimmi cungah te khan ka lungtling ngai president a vun chimmi tete kha mu in a cungah tampi kan i lawm a caan a sining a theitu kha ral tuk thiam an si ti kha se teinak timi tu cu a dot dot in um ve atu chan zongah kan zapi te chinmi i lawm se an ral tha rungtlang kan capital city akai ngammi hakha cdf kan paral tha hoikom vialte si le fa ka rak zul vai a rak bawm chan tu hika hmun ah senthang nan sia zo phei nan sia dangdang nan sia hriam la namin akan bawm chan tu vialte nan sia nan chungah tu zan chan lop nak chim chok lo kan nei a vui khat nak an kai kan mi phun ni lop hnaw se ara lai mi vui ni nak mo vui thum nak adot da chan achun kan zapi ten henak ngai chia tam kan chwa lai i kan tai lai ti mi kha kan hachang i real se chu te chu tu zana nan sena bun cha kan du mi se i atu i arak lut thoma ri mi na nan um sual sia chun rak rok thoma u kan bank kan open bank 24 hour a open mi si kan bank hi mu 24 hour a open mi si rak ruang ulo ara lai mi cana update kho kan rak zuam lai ti mi te kha vun chim ta ka du i kan president zong a man ti lo chun kan ma zong he chan dang meeting kan ngai cha khan tu zan he tu tu tu hin kan vai he kan live he kan khao chang lai ti mi te kha ka hen na zapi sen vun chim ka du i kha kan zapi ten kan live khao nak ding cha mi pi vial te upat nak pek nak ding cha khan kan kut vun bai vun ti hau sala kan live kan khao lai